ئامێری پێشکەوتوو ئێستا بەکاردێت و لە هەمان کاتیشدا ئێمە دەتوانین سوود لە ئامێرە کلاسیکیەکانیش وەربگرین کە پێی دەڵێن باران پێ و ئەویش بۆ دەرهێنانی ڕێژەی بارانبارین لە ماوەی 24 کاتژمێری ڕابردوودا سپاس بەخوا دوێنێ شەو بە ڕۆژیش چواردە ی دوازدە ی دوو هەزار و شازدە شەپۆلێکی باران و بەفربارین ڕووی لە هەرێمی کوردستان کرد. خۆشەویستان ئێستا پازدە ی دوازدە ی دوو هەزار و شازدە یە کاتژمێر نۆی بەیانییە پاش کەمێکی تر دەچینە لای کاک بژار ئەکرەم بەرپرسی بەشی پێشبینی بەڕێوەبەرایەتی خۆمان بەڕێوەبەرایەتی گشتی کەشناسی و بومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان با بزانین ڕێژەی بارانبارین لە بیست و چوار کاتژمێری ڕابردوو یان لە ماوەی چەند کاتژمێرێکی پێشووتردا چۆن بووە و کاک بژار بۆمان ڕوون دەکاتەوە ئەو ئاستە چەند بووە کە لە ناو شاری هەولێر نەک لە دەرەوەی باریوە پاش کەمێکی تر بەوەی ئازی شاد دەبمەوە بابزانین ئاستی بارمبارینی 24 کاتژمێ رابرردوو چۆن بووە سڵاو بەڕێزان من مژارەکرم لێپرساوی بەشی پێشبینی لە بەرەبەراتی گشتی کەشناسی مۆرزە هەروەکو لە ماوەی ئەو دوو ڕۆژێ ڕابردوو ئاماژەمان بە راپۆرتی خۆمان کرد دەربارەی کاریگەری ئەم شەپۆڵەی کە ڕوو لە هەرێمی کوردستان دەکات کە دەبێتە هۆی بارانبارین و بەفربارین لە زۆربەی ناوچە جیاجیاکان، خۆشبەختانە کاریگەرییەکەشی بەدیار کەوت لەسەر هەرێمی کوردستان، بەفربارین لە زۆربەی ناوچە شاخاوییەکان باریوە و هەروەها بارانبارینیش بە ڕێژەیەکی زۆر باش باریوە. سەبارەت بە بارانبارینی بیست و چوار کاتژمێری ڕابردوو، ئێمە وەکو بەڕێوەبەرایەتی گشتی کەشناسی و بومەلەرزانە هەستاوین بە دانانی کەیجێکی بارانبارین، Rain Cage، ئەم Rain Cage-ە تەنها بارانمان

باران بارینی هەموو کاتژمێرەکان ببینین لەسەر شاشەکە و دەتوانین بڵاوی بکەینەوە و بارانەکان تۆمار دەکات. دەست خۆش زۆر زۆر سوپاس. خۆشەویستان هەر وەکو بینیتان کاک بژار ئاماژەی بە ڕێژەی نێو شوشەکەی کرد واتە شوشەی کۆکردنەوەی بارانەکە ئەو ڕێنجەی کە ئێستا کاک بژار خویندیەوە ڕێنجەکە بە تەواوی لێکدانەوەی بۆ نەکرا دەبا بزانین ئێستا بچینە بەشی پێشبینی کاک بژار بۆمان لێک داتەوە بزانین ئاستی بارانبارین ئەوڕۆ چەند بووە لە نێو شاری هەولێر بڕی باران لە ماوەی بیچار کاژمێری ڕابردوو لە سنتەری پارێزگاکان بەم شێوەی خوارەوە بوو پارێزگای هەولێر 42 میلیۆن پوینت هەفت باریوە سنتەری پارێزگای سلێمانی 15 پوینت حوت سنتەری پارێزگای دهۆک 27 پوینت هەشت

جیا لە رێژەی بارانبارینێکی زۆر باش لە هەرێمی کوردستان، لە هەمان کاتیشدا ناوچە شاخاوییەکان رێژەیەکی زۆر باش سوپاس بۆ خوا بەفری لێکەوت. ئێستا پێش کۆتایی هێنان بە ئەو بەرهەمە تایبەتەی خۆمان، چەند کورتە ڤیدیۆیەکی بەفربارینتان بۆ دەنێرین کە لە کامێرای چەند برایەکی خۆشەویست و هاوکارێکمان، لە ناوچە جیاجیاکانی هەرێمی کوردستان وەرگرتووە بە پێی توانا ئێستا هاوپێسی دەکەم لەگەڵ ئەو ڤیددیوی تایبەتیمان کە نیشاندانی چۆنیەتی حیسابکردنی ڕێژەی بارانبارین چ لە نێو شار و بە هەمان شێوە لە دەرەوەی شار هەروکو کاک بژار ئاماژەی پێدا بوو خۆشەویستان تا بەرهەمێکی دیکە خواتان لەگەڵ